Hello Kriya zumtu nulepa unau hna a bawi krimin in nan kut kan rak tlaih hna e tuzan lei ah hin kawlram lei in a kan tlawngmi kan saya zong a si kan u zong simi siangun nawl siangun nawl hi pathian bia in thazang laknak le Pathian bia in forhfialnak tlawmpal te kan rak ngai lai i a zohtu mipi nih a hramthawk lai dongh tiang nan rak kan telpi ve nak lai le hramthawk lai dongh tiang Pathian bia in thazang laarti ve ding in kan rak an sawm hna siseh law biahalnak lei ah kan vung kal tawn hna lai i hmasabik ah zangfahnak te na min le na khua cun sianginn hna hi tah zeitik zei tluk tiang khan na kai i zei sianginn dah sianginn hi na lim timi te kha mas bik abun kan chim kho lo kan du ko
kalom tuban tuban chan sha kan pe du amin ka thang sa te thian thongin abo hin na ka tang tong ko na kamin hi mun nol asi ka khua chuahkehnak khua cu Hmandaw khua a si. Kei hi Pathian zangfahnak thawngthawng hi le kum hra khan Baibal siang ka kai i thawng hi le hlei kua tiang alakar ah kum khat hnih rin ministry ah rin ka ṭuannak te um sinatein Baibal siangin hi kum riat chung ka rak kai i Pathian zangfahnak thawng master kan chase tiang Pathian thawngin hi le kum hlei kua khan ṭha ti ka rak lim khawh.
Ah siseh ah khuaisin kan halmi tlamtling te na kan leh khawh ca tampi na cungah kan lawm ah siseh law ah pathian bia an ti a bihalnak lei ah kan lut cel ko hna lai e ah minung tampi hi ah vawlei cung i kan tlon kan len tikah ah zumtu ah tampi hi ah Khrihfa tiah kan i ti tawn ko na tiin ah Midang nih kan cung i ngaihchiatnak le soiselnak maw siloah thangchiatnak maw kan cung i bia an chim tikah an kan soisel tikah zeitindah kan ngaihthiam khawhnak hna lai cun cheukhat zumtu cu Na Khrihfa zumtu kan si kan ti ko na tiin hi bantuk bia vialte le hi bantuk soiselnak thangchiatnak vialte hi kan ngai thiam kho ton halo mah mah zon ti hen ta hi bantuk kan ton chan ah zumtu nih hi bantuk kan ton chan tikah hin zeitin dah a kan soiseltu fon ah a kan petu minung hi kan ngaihthiam khawh hna lai i zeitindah lehrul lo tein Pathian bia tu in zeitindah ngaihthiam nun hi kan cawn khawh lai timi te kha masibia question bun kan let kholo kan lom ko ha
mei hi bihalnak he le awk a har langmang mi bihalnak pakhat zong a si zeicatiah cun British theologian pakhat Bible thiam pakhat nih a timi cu ngaihthiamnak kong hi chim a fawi bik naten a taktak a tuah a har bikmi pakhat a si tiah a rak ti bale a hmaan ngaingaimi a si ngaihthiam timi har tuk cheukhat cu an taksa sinak thatnak lungsaunak kha langhter in hei in ko kha hei i chan ri ko kha tiah a timi zong khi an um tawn i cun kanmah cio zong nih hin mi kan in chan hnanak mi kan in kan rak in chan hna caan le kan mai mil khawh hna caan he tampi rak um kho men ti sihmanhselaw ngaihthiam a har tukmi kan ngaithiam kho ti lai lo ka ngaithiam bak ti lai lo timi thil minung he mo kan ni ton tika khin thil phat khat kong kan ton tika hin ma liu ko hen zultu kan sinak khrifa kan sinak kha akan sing kho e bia akan halter akan challenge pak e khitika khin zultu a simi pakhat nih khan cun atu nai dam biahalnak zong ah khan teirul cham lo timi te khan na vun na vun na vun ka hal chihmi te kha ka hmuh i a si teirul cham ding phu va hlam ding phu ba i hlam ding kohol kan hana ka leh sa va chi ding te hna hi zultu nih cun kan tuah ding hrim hrim hi a rak si lo Cuti kan ti tikah ka lehsa thi duhnak zong kan ngei lai lo ti khi si lo. Ka lehsa thi duhnak lungthin he minung kan si tikah kan ngei lengmang. Asinain ka lehsa kan thi tikah thil hi zeitik hmanh ah a ṭha lei a chuak bal lo. Ṭhalo lawng te he a ṭha lo chinchin mi lawng ha rak chuak tuang lamang. Cun thawngṭha cauk kan rel zongah, cakuat kan rel ti zongah kan Bible ah ṭha tein cawnpiak kan simi cu nannih cu Pathian nih Khrih thawngin asiloah Khrih ah an ngaihthiam hna bantukin nannih zong pakhat le pakhat i ngaithiam u tiah a ti. I zumtu cu pakhat le pakhat kan i ngaihthiam tikah hin kanmah kan ṭhat ruang le kan lungsau ruangah timi kha si loin Bawipa nih keimah hi tluk ngaihthiam awk i aa tlak lo bakmi minung a ka ngaihthiammi hi i charhchan in ka minung hawi sin zongah ngaihthiamnak ka ngeih ve ding hi Baibal nih a kan cawnpiakmi si mah te tawi tein kan leh ka duhmi si ka rom. Siseh, question pakhatnak tlamtling tein na kan leh piak khawh ca le na kan leh ca na cungah chanol lunglawm a kampi kan ngei. Siseh law Question pahnih ah kan kal cu lai i question pahnih ah cu zeidah a si ti ahcun zumtu tampi hi Pathian dawtnak kan thei Khrih kan co cang Khrih he pehtlaihnak kan ngei cang tiah kan ti tawn na tein voi tampi cu yaknak lei ah caan cu kan pe ngai Pathian lei ah kan nun cu pekchanh nun kan ngei na tein family kan nu le kan pa le caah caan pek loin A caan ahcun nulepa hi lungfah le ngaihchia ngai in Khrih dawtnak ka thei cang tiah ai ti komi minung zong nih hin kan ton theo tawn. I mah zawn te ah hin zeiti deuh hin dah zumtu kan sinak hi kan langhter ding a si le cun zumtu kan sinak hi Amah zawnte hin kan palhnak zawnte cuti deuh in kan tuah awk si, cuti deuh in kan nun awk si timi te Baibal sang he tahchunh le lak bu tein vun kan let kho lo khochim pin hina kan lawm ko hnga.
lamkaltu dal khatnak cangrennak zongah thiang thlarau kha rung tum tikah ṭhawnnak in nan khat lai i ka caah Jerusalem in siseh, Judea peng siseh, Samaria vawleicung hmun zakip ah ka tehte nan si lai tiah Bawipa Jesuh khan nih a zultu hna rak ti hna ban ah kai lai ah khan i hihi Baibal cacang hi zumtu zong nih siseh Pathian thawngṭha chimtu hna zong nih tampi an kan chimh cang lai tiah ka ruah i hihi a hmaan zong a hmaan tuk tiah ka ruahmi cu khamhnak kan co tikah Pathian dawtnak kan co kan theih tikah hin pakhatnak a biapi bakmi cu kanmah he aan naih bikmi chungkhar nu le pa u le nau hawilukom dawt te te hi an zawn ruah hna ding le an sin i khamhnak thawngtha kan chim ding hi kan i hmaithlak ding hrimhrim a si timi hi Nihi Baibal kan rel tikah a lang. Cun hmun hmun dang zongah kan Bawipa Jesuh Khrih nih zawtnak ah damtermi pa kha kha kan zulh lai a ti ko na ten selo Bawipa thatnak tu kha rel law ni in ni in tua va kir law Bawipa thatnak Bawipa na cungah zeitluk dah a that timi kha tete va khang ko te a rak ti. I zumtu kan pianthar ka te ah Pathian dawtnak kan vun hngalh kan hrin ṭhan ka te hin kan i harh tuk tawn mi le a kan ton ton mi harsamnak singkhom hu kan ti cheu lai kawhol kan hlan kan kan vun kawhol kan vun hlan chem chem ko lai singkhom hu ji si te chen a ipumnak le a pathian thangthatnak huna hin a Pathian kan thangthat i lunglawm thanuam tin Pathian sinah kan au kan aw kan za in siseh kan kut kan ke kan pum in kan thangthat he a sunglawi tu kona te in kan nun ha akan da tar tak tak tu chu ke in chung ko khara ke zeitin na kan nun zatlang nun na ke kan nun zein da asi tak tak ka rian tuan naka zei ke zeitin da ko um zeitin da kan nun cun ko hoi kom na he ko ko sak nak hin ta te te ka si mo ti te hna hi kan i hal lo kan i hal hal lo awk a tha lomi biahalnak a si i minung tampi cu atu chan cu an chim tawn lemang mi cu biachimtu nak in biangai tu an fim deuh te an ti tawn ne putpi cung kan kai zong ah kan nun an kan zoh bak khan zeidah an kan bi cu te cun kan zatang nun bi an kan rak ran hlan kan nun kha an zoh langmang mi a si cun chungkhar hi usa pek bak ding siloah aa naihniam bikmi midang sinah thawngṭha kan chim hna zongah mah le chungkhar te sinah masapi ka chim kho selaw ti hi keimah pumpak ke saduhthahnak zong a si i Baibal keimah i ka chun venak kha si cun Timothea cukat pakhatnak dal nga changriannak zong a timi cu a chungkhar kha a thlah dah a zohkhenh lomi cu a ti zumlotu nak hmanh nih a chia deuh a ṭha lo deuh tiah paul nih fak ngaiin a vun chim hihi aa cawnpiaknak dang bantukin biapi ngai ah kan ruah ding a si ve te ka ruah i ka chim duhmi cu minung hi chungkhar ah kan i pehtlaih tikah hin harsatnak tampi a um i hrial awk le a ṭha ṭung lo hrial ni le kan duh ṭung hrial awk le a ṭha ṭung lomi singkhom um khat a si tikah Kum sau thingfual tein Pathian muisam chungkhar te bang kan langhter ding le kanmah a neih niam bikmi hna kan rinh hmasa bik ding a biapi taktak timi te hi a tlangba tling lo ko lai na tein te hin rili ka duh ni se
siseh tha kho tatak question pakhat nak siseh pahnih nak siseh tha tatak le tam cin takin na vun kan le cha na chunga tampi dum lom na kan ngei ah sisehlaw pathian tu nih ngailei pathian rian na ṭuannak ah siseh chungkhar kuan ah saknak ah nan lam tuan ah pathian tu lam an hruai hna selaw hlawhtlinnak nak le zain bochanmi le pathian nih hmanmi fapa ṭha an siter zungzal ko seh ti kha ka donghnak ah lawmhnak biachim ka duh i Question pathumnak kha cu kan rak pet ṭhan te lai i mah tik zong khan lungsau te le thilfual tein ram thawk lai dongh tiang ngaih khawh cio le Pathian bia in thazang lak khawh cio rak zuam te u timi kha a ngaitu hna mipi nan dihlak zong kha vun chom si ka duh tampi kan lawm